Helo, sut ydych chi? Ydych chi'n olew na? Um, ia, o'n i'n meddwl, dwi rioed i gwneud un o'r fideos yma o'r blaen, dan o'n i'n gwneud rhyw fideo cyflym i ddangos i chi uh, trefn efo gosodiad, felly, um, i chi gael syniad o sut dwi'n bwrw ati, lle, i osod uh, rhai o'n odraf nhw'n hyfyrddau, felly. Um, ia, um, dwi'n mewn rhyw du bach hynod braf yng Nghyfyrddin ar hyn o bryd, ydych chi'n droi'r camera. Felly, ia, dyma di'r gofod sy'n am mewn golwg. Um, cwpwrdd dillad fydd yn cael ei osod i fan hyn. Felly, um, dwi'n barod, dwi wrthi'n dechrau ar yna bryd, um, dwi'n codi'r um, grippers, y carpet grippers, felly torri'r carpad yn ôl a gosod, dechrau adeiladu'r plinth. Felly, um, ia, a dyma chi weld, di un o fanteisio'r mawr um, cypyrddau sydd wedi cael ei adeiladu i chi. Um, Mae'r gofod yma, y bwlch yma, lle, mae'n fwlch gol ydan. Um, mae'n ddelfrydol o ran ei lled i roi cwpwrdd rhywbeth yn ei chanol lle de. Um, ond mae'n anhebygol iawn gwch chi gwpwrdd mae'r lydan hynny mewn siop felly de. Um, ond yr her fawr de, ydy fod yna stipan fel un reit yng nghanol Yr alcoff, a mae'n solat, yn garag felly de. A ie, yeah. wel, da chi'n mynd i ryw falansio cwpwrdd ar ben hwn yn adach. Felly, mae gysylltodd yr cwsmer o fina a gofyn i mi adeiladu rhywbeth yn benodol ar gyfer yr alcoff yma. Felly mi yna rhyw uned fychan yn cael ei roi ar ben y plinth fan hyn ar gyfer uh, sianna falle. Na i Sean am hynna eto wedi'r gwaith cael ei orffan. Um, a mae'r stafell hefyd yn stafell gymarol gil felly, yn dwy fetr ydy yn ei lled. A wedyn, um, yn aml iawn yr hynny welwch chi mewn cypyrddau sydd wedi cael ei adeiladu yn arbennig ar eich cyfer, bod chi'n gallu storio gymaint mwy ynddyn nhw felly, dach ch'mod, does 'na ddim gofod gwag o amgylch y cwpwrdd neu uwch 'i phen felly, mater o'ch dŷ mor agos a fentra'i i'r to ac allan i ymylo i ochrau'r alcof hefyd. Felly mi fydd y cwpwrdd yma, maes o law wan 'de, yn er yn cymryd lle neu'n hawlio un alcof, mi fydd hefyd yn arbad lle ym mhell- i weddill y stafell felly. Yym, fydd popeth yn cael ei gadw fan hyn yn daclus mewn un lle. Iawn te, dwi newydd orffan gosod y cwpwrdd diwedd arall lly. Um, yeah, lly, fel y sonios bora yma de, fel oedd na rhyw bo fas a hiriad yn yr alcof ma'n i'n gweithio ynddo, um, benna yr hen stepan na. Wel, erbyn hyn de, dyma ni, hwn ydi o, yn ei gyfanrwydd. Dewch chi zoomio'n ôl dyna ni. Fel y gwelwch, mae'n glamp o gwpwrdd. Um, mae yna ddigon o le storio ynddi. Um, swn i fyny fan hyn, felly gyn chi gypyrddau uchel o fan hyn ar gyfer y dillad gwely. A wedyn fyna y gwpwr llai o fan hyn, rydych chi storio clustoga neu fe bynnag y cotia geia o yna. A wedyn tu ôl y drws mawr o fan hyn, Mae yna ofod wedyn, de, rhyw, rheilan fyny fanno, a wedyn mae yna un silff symudol yn fan hyn, felly ydych chi'n tycio bocsys gidiau er enghraifft yn fanno, neu mae eisiau law efallai tynnu y silff yn allan, er fe byddai gen chi ffrogi a hirion neu beth i'w hongian yn lle, neu hyd yn oed yr opsiwn wrth gwrs o osod ail rheilan um, hefyd yn dde ar gyfer fe byddai lot o grysau a falle sydd gennych, um, mae'r Uh, drws yma, union yr un peth yn fan hyn. Um, ia, mae bob dim yn cael yr hinges distaw, sy'n reit braf, felly does am sŵn clepian wrth i'r drysau cael. A dyn tu ôl y drws yma wedyn, mae yna gyfres yn fan hyn o silffoedd hefyd, a eto, unwaith eto, maen nhw'n silffoedd y gellir ei tynnu a addasu'r gofod fel fo'r angen felly. Um, ia, a wedyn, os gofiwch chi wedyn, mi oedd yr hen stepan ar y gweilod yn doedd, a wedyn oedd na grym bendroni be i wneud yn fanna. Wel, yr hynny dwi wedi wneud ydy creu um, drysau sydd rhoi'r argraff, mae rhyw ddroriau ydynt, ond as ei lawr o'n hyn, Ac agor un fflap bach a wedyn mae yna le wedyn i roi rhannau neu tronsiau neu sgidiau neu slipars be bynnag. A wedyn mae'r ochr yma union yr un peth felly. Felly'r um, ia'r gol yn oed oedd y fanna de, um, cuddio'r ffaith bod y fath stipan yn y stafell, um, dychwa fo ei hadeiladu i fewn i'r cwpwrdd o ddau, A wedyn mae'r gorffiniad wedyn, fel y gwelwch chi, dychwa, mae'n un wyneb llyfn ar hyd y ffrynt felly. Um, mae yna trim wedyn ar hyd y brig. Um, dychwa, gan fod ni'n bod ni mewn cartra, um, a adeiladwyd um, Sawl canrif yn ôl felly, felly rhyw fanylion bach fel yna yn, yn gweddu i gymeriad ag oes y tu. A hefyd, gwelwch chi'r sglein hyfryd yma, um, chwistrellwyd a paent ymlaen, wedyn mae'n gadael y gorffiniad hynod lyfn yma ar y wyneb. Um, Dwi'n falch iawn ohono wir. Ond ia, dyna ni. Felly, um, Dyna roi syniad go lew i chi, dydy, o, o, o Da chwa, wir fantais yna. Um, cael cypyrda fel hyn wedi adeiladu ar eich cyfer gynt, mi oedd hi'n ofod y potensial mawr iddi, oedd hi'n lydan, oedd hi'n ddofn, ond wedyn mi oedd yr hen bethau bach yma'n dod fel y stepan yna, ac hefyd yr oedd lled y gofod, mae'n anebygol iawn ddwch i o hyd i gwpwrdd mewn siop oedd yn mesur union lled y gofod ynde. Lle bydde, bydde cwpwrdd dda siop wedi illa llenwi tri chwarter y gofod. Wedyn fe gen chi rhyw ofod wedyn holl ffordd o'i amgylch gofod gwac, da i ddim, wel, echo. Na'r teip alefu wedyn mae rhyw bethau yn disgyn lawr ei ochr neu ond hefyd fwy na dim. Echo mae o'n ofod storio sy'n cael ei golli hefyd yn dydy. Ond ia, um, Gobeithio o'ch chi wedi mwynhau rhyw fideo yna. Um, ia, jyst rhyw fideo bach i roi syniad i chi um, o natur y gwaith ydy, ydy hwn. Felly, um, os oes gen chi unrhyw ymholiad neu gwestiwn am y joban yma, neu illa joban y hoffech chi weld yn eich cartref hunan, de, yna groeso i chi gysylltu â fi. Ond, ia, argol mi boeth yn dydi, lle dwi am nôl corneto, dwi'n meddwl. Oce, okay, wyl chi fan!